Dikrech erbléit den Ament grad a senger voller Pracht. D'Natur lieft weider, wéi wann näischt geschitt wier. Awer d'Liewen huet sech verännert, fir eis all, och zu Dikrech. Bleif doheem ass de Motto, fir datt mir net weider eent een anere mam Coronavirus Sars-Cov 2 ustiechen. deen den Ament ronderëm d'Welt geet. Klenge Réckbléck, Nodeem den 12 Mäerz owes bekannt gi wor, datt d'Schoulen am ganze Land sollten zougemaach ginn, huet den Dag drop de Schäfferot vun Dikrech dunn och all déi aner ëffentlech Gebaier an der Stad fir zou erkläert. D'Gemengeservicer sinn zënterhier just nach iwwer Telefon ze erreechen. All Manifestatiounen, déi sollten a Gemengegebaier ofgehale ginn, goufen ofgesot an zwee Deeg drop, wéi vun der Regierung d'Decisioun geholl gi war, och d'Buttiker, Caféen a Restauranten am Land zouzemaachen, dunn ass en neit Bild an der Stad entstan. Grad elo am Fréijor ass ee jo gewinnt, dass Dikrech esou richteg spruddelt. Iwwerall op den Terrassen an an de Stroossen ass e freedegt Zesummekomme vu Leit, wat de Charakter vun Dikrech ausmécht. Elo awer ass et zënter engem Mount roueg ginn. Och op all deene schéine Plazen, déi Dikrech ausmaachen, de Ciné Scala, de Geschichtsmusée, de Militärmusée an den Oldtimermusée, si all stinn zou do a wëssen net esou richteg, wéini rëm deen nächste Besuch empfaang ka ginn. Eenzeg Ausnam, Donschdes moies tëscht 8 an 12, wa Maart ugesot ass. Eng wëllkomme Geleeënheet fir d'Leit aus der Stad, frësch Liewensmëttel ze kafen, ouni mussen an de Butteker ze fäerten, een deem aneren ze no ze kommen. Trotzdeem ass et wichteg, grad elo de lokale Commerce ze ënnerstëtzen. Duerfir huet sech den Dikrecher Geschäftsverband op d'Bee gesat an eng Lëscht mat Restauranten zesummegesat, wou Dir Menuen heem geliwwert kritt oder op der Plaz ewech huele kënnt. Bestelle kënnt Dir awer och bei den zwou Metzlereien zu Dikrech, grad ewéi beim Gedrénkshändler Klaus. An net ze vergiessen, dass och eng Partie Geschäfter vun Dikrech op Letshop.lu an deenen neien Internetplattformen Nala.lu a KaaftLokal.lu ze fanne sinn. Fir all d'Senioren an déi aner vulnerabel Leit, déi jo besonnesch musse geschützt ginn, huet d'Gemeng hirersäits e Service op d'Bee gesat, wou si kënne verschidde Liewensmëttel an Hygieneprodukter heembruecht kréien. Bestelle kann een ëmmer méindes an dënschdes, geliwwert gëtt donneschdes a freides. Munches ass also en place gesat ginn, fir d'Leit an dëser ongewinnter Zäit z'ënnerstëtzen. Awer doheem bleiwen ass fir de Mënsch net einfach auszehalen. Besonnesch an den Alters a Fleegeheemer ass et schwéier fir d'Bewunner, dass si kee Besuch vun hire Léifste méi dierfe kréien an och d'Famill hirersäits mécht sech Gedanken, wéi et wuel hire Mammen, Pappen, Bomien a Bopien dobanne geet. Am Fleegeheem bei Dressauer haten se duerfir déi wonnerbar Idee, e Video vu sech no baussen ze verschécken, eng Initiativ, déi iwwerall mat Freed opgeholl gouf. Grad elo, wou bal nëmme méi gutt Wieder ugesot ass, ass jidderee gefuerdert. Kanner, déi doheem léiere mussen, si, déi besonnesch gär wibbelen, dierfen net méi op d'Spillplaz. awer och all déi aner, déi gebiede sinn, hir leif Fräizäit elo net ze notze fir dobaussen an der Natur een nieft deem aneren ze joggen a spadséieren ze goen. Vill Leit fille sech no e puer Woche Quarantän agespaart a fuerderen hir Fräiheet zréck. An dach ass et grad elo Zäit fir solidaresch ze sinn an eis drun ze erënneren, dass och wa mir net krank sinn, anerer mat deem neie Coronavirus kënnen ustiechen. Dofir kommt mir bleiwen och weider doheem. a versichen dat Bescht doraus ze maachen.